Bos mi kotim latin ker. Bos mi kotim latin ker. Otim Bosmic tye ki remo pa luker i kome. pien a ki i gang ker. Rwodi madongo ma gubedo kwaro bot ma gutim yam bene gubedo rwodi ma gingene tutwal i dog ceregi. Co in ngat mo keken ma iloko i kom boss mego tim lok ki woro bed ki ngec ni boss mego tim laker. Latin Ker, Remo Ker, a ki i gang kal Ker bedo madit. Wuloko lok caro dong pi kare malac i kom Bosmiko Tim. Wubed bene ki woro i kom dog Ker pa luwodiwu. Cik Acholi waco ka maleng. Cik tekwaro, cik pa lwor, cik Acholi waco ka maleng. Abila pa Acholi bene ngeyo en cik enoni ni i wi lobo kany pe tye rwot mo ma gungo i nyim rwot lawote. Pe tye rwot mo ma gung i nyim Rwot lawote, pien Rwot dong Rwot, Rwot tye ki remo ker, ker pe ye. Ker mo keken aye acwali kany, Tekwarowa cik Acholi waco ka maleng ni, Pe tye rwot mo ma omyero ogung ni egungo piny i nyim laco lawote. Pe tye rwot mo ma gungo i nyim lawote. Pien ka in icito ka gungu i nyim lawoti, nongo in aye pe itye ka gungu i nyim lawoti. Nongo Ker me dog kakawu aye tye ka gungu piny i nyim ker mapat. Nongo ker me dog kakawu aye tye ka nyocce, tye ka twero dude bot ngat mo. Rwot omyero obed kom laco kikome, laco ma pe lwor calo bosmi otim. Laco ma pe lwo, laco ma waco ni gin eni rac, gin eni ber, gin eni watiyo kwede, gin eni pe kitiyo kwede. Rwot pe obedo lalworo, Rwot obedo teka, Rwot cwinye gak matek dang dang dang. Otim bosmik pa aryemo, otim pa oyet, Otim pa Justo, otim pa Jon Oriya, otim pa Susan Ataro, otim ma okeyo nwoya, okeyo nwoya tye ki remo nwoya bene, okeyo nwoya pe lwor. Cukico, to i kom lwakke, gak ka loko lok kom lwakke, dok gak ka konyo lwakke pe opot ni peko, bene ka oneno ni peko tye ka bino i kom lwakke, pe ling. Enoni aye Rwot, enoni aye kom co, cukico, ongema pa ongemi, teka pa oteki, laco kikome. Laco kikome bedo calo otim boss me par ryemo ma pe lworo adwogi me gin mo keken so long as en ngeyo ni gin marac myero kilok iye, en aye otim boss me par ryemo. otim bocmik pa aryemo pe paro rwom pa ngato mo. Kadi dong rwomi dit calo ngo, tek ka itimo gin ma pe rwatte. Otim pa aryemo okeyo ngur, okeyo ngur tye ki remo ngur bene i kome, ki tung ca bene. Otim bos me laker, ki tung bwobo bene otim tye i gang ker, ki tung koc bene otim tye i gang ker, otim tye ki remo ker dabol, otim bos me pa aryemo tye ki remo ker dabol, itung bwobo bene remo ker otim iot ker. I tung koc bene, remo ker otim laker oweko kite otim pat pol dano lworo pol dano degi pi lok ada wod ker gak laker remo ker pe kitwero lwoko remo ki pii ni remo ker kilako ki pii wek remo ker obed peke i kom otim otim laker. Wod Ker kikome, Rwot mo i wi lobo kany ma gungu cito gungu twero dude, gungu bot Rwot lawote peke. Oweko dano waco ni otim wiye lok aloka niang kite tek, otim tye ki remo pa rwodi. Remo ker, ker ma tye double, ker ma i paneya, i nwoya ki ker ma i gangwa i koc. Ka iniang nongo iniang ka pe iniang pong iwii.